croeso i podlediad cynta ni, Lleisiau at Aber. Um, mae hyn yn ddiddorol iawn. Um, fi'n credu dechreuwn ni off yn cyflwyno ni nen, bych chi'n meddwl. Ie, um, syniad Ie, yeah, so Amanda dwi, um, prif arweinydd a phennaeth addysg gofal iechyd. Dwi'n um, nyrs cofrestredig hefyd. Um, Ie, yeah, lyflu. So fi yw Angharad a dwi yn un o'r darlithwyr yng Nghanolfan Addysg Gofal Iechyd yn Brifysgol Aberystwyth. So dwi'n nyrs hefyd, so ni'n sgwrsio heddi am yn gyrfan i hyd yn hyn yma. Lyflu.
A ia, a enw fi yw Betty. Um, dwi yma nawr yn gweithio llawn amser nawr fel um, darlithydd y, y gymuned um, fan hyn yn Aberystwyth. A fi yw'r henna. Ti yw'r henna. Ti sy â fwya brofiad mas o ni gyd siŵr o fod Beti. Ei diolch yn fowr i chi ddwy am ddod i ga'l sgwrs 'da fi yym heddi. O'n i'n meddwl lle ni ga'l sgwrs bach am beth nath ddenu ni gyd miwn i gyrfaoedd ni yn yym nyrsio. Sai mod os un o chi moyn pa un o chi sy moyn dechre gynta. Gan wedys ti mai ti yw'r hyn na, ti moyn gweud beti beth siwt ddechreues ti fy mewn i uh, yeah. i dyrfa? Dim problem.
So, o'n i wastad fel plentyn yn gwybod bod fi moyn mynd i nyrsio, achos un person, um, Anti Rona, oedd Anti Rona wastad yn llawn hwyl, o'n i gyd fel plant yn yn joio gweld hi a mynd i Treforys i weld hi. Yym o'dd wastad llond tŷ 'na a bydde hi wastad yn helpu rhywun o'r gymuned a o'dd hi'n nyrsio yn ysbyty Treforys. Yym so pan o'n i'n un deg saith yym ges i cyfweliad wedyn o West Glamorgan School of Nursing o'dd 'i prynu a yym o'dd Singleton yn Abertawe, o'dd Treforys a wedyn o'dd Neath, Ysbyty Neath yym ma' hwnnw 'di ca'l ei tynnu lawr nawr so Neath Port Talbot Hospital yw e. Yym a wedyn ie so 'na pam o'n i moyn mynd yn nyrsio o'n i wastad yn gwbod 'na beth o'n i moyn neud achos hi. Oedd hi actually'n anti i ti? Neu oedd hi fel fi, bod pawb yn anti, ddo'n unrhyw yn pentre yn tyfu lan? Wel, fi'n gweud anti Rona, um, cyfnither, cyfnither first cousin oedd hi, dad. So, ie. Yeah.
So oedd hi'n nyrsio yn Treforys? Oedd hi'n nyrsio yn Treforys, yn um, outpatients fyny yn Treforys. Oh. Oedd hi wedi gwneud ei blwyddyn cyntaf yn um, Benmidwife. midwife yn Gymraeg? Bydwraig. Bydwraig. Bydwraig. Um, a wedyn fe gafodd hi um, mab wedyn, a wedyn, ie, yeah, nath hi'n ôl wedyn, a, a nawr patients fi oedd hi wedyn. Oh, na hi di ysbrydoli ti fe mewn un o'r siop? Ie, yeah, ie, yeah. o oh, ie, yeah, achos hi. Um, yn bendant. Yn ben... a, a fi ath cyfynither arall hefyd lawr yma. Um, oedd yn agosach, nawr oedd hi yn nanti i fi. Um, a fe, fe nath hi lawr hefyd. Um, yeah. Oh, a nath ti'n gyferson o'n fi. Yeah.
Yeah. Beth am ti Angara? Wel, da fi ddim stori mor ysbrydoliaeth ag yna, really, achos o'n i byth eisiau bod yn nyrs. Tiw, tiw. So na, oedd e just, oedd e ddim yn rhywbeth oedd unrhyw ddiddordeb da fi. So dwi wedi mynd rhwng y tai, really, ar ran beth o'n i eisiau gwneud. Ond mae mam yn nyrs, a wedyn oedd chwar dy ci yn nyrs, a oedd chwa'r Mangi yn nyrs, a fi'n credu pan o'n i'n fach a ti'n cael dy dwyn lan efo yn amlwg teulu eitha' cryf sy' 'di mynd fewn i nyrsio, pawb yn gweud ti'n mynd i fod yn nyrs fel mam a anti ti, wel na o'n i ddim yn mynd i fod yn nyrs fel mam a anti ti o gwbwl. Er oedd eitha' diddorol, oedd anti Angharad yn nyrs ar Bidwraig, um, a ges i'n enwi ar ôl hi, achos oh. oedd mam wedi cael uh, uh, ysbrydoliaeth o ddi wrth hi. Ond na, o'n i beth eistedd fe, o'n i'n mynd i fod yn popeth. Oedd Anti Sheila, oedd hi'n cogydd yn ysgol gynradd ni, o'n i'n meddwl y byd o Anti Sheila. So o'n i'n mynd i bennu ysgol am mynd i helpu hi yn yr ysgol lleol, i ddechrau ata. A wedyn, um, ac wedyn yn tyfu lan, efo cefndir ffarmio, o'n i'n meddwl fel ni, yn ni rhywbeth am amaethyddiaeth, neu rhywbeth efo ceffylau, Um, so ne... faint oedd oedran ti'n dechrau nyrsio wedyn? O, o'n i yn 17, yn, okay. na dim 17, 18, ond eis i jyst yn bob, o'n eisiau bod yn unrhyw beth o'n i bai yn nyrsio. A wedyn rhywbeth oedd yn wedi um, ysbrydoli fi lot, a dy fi cefnither, a oedd hi yn y llynges a fi'n y neifi. So o'n i yn mynd i ymuno ar neifi, achos oedd ei storiau hi yn tyfu lan. O, oedd yn amazing, really, yn mynd i'r llefydd mae gyd. So o'n i'n mynd i, yn i'n mynd i ymuno ar llynges i fod fel hi. A fi'n cofio, aethon ni ar gwyliau fel teulu reit, aethon ni i Sbaen, a oedd e'n golygu dau ddiwrnod o forio fel mini cruise o, o'r harbwr, fi ddim yn cofio le o'i ni, fel Portsmouth neu Plymouth neu rhywle, i Bilbao. Wel, iechyd mawr fi esti erioed mor sal yn ei erioed. Yn forio am y dau ddiwrnod na, so ddoth gyrfa llynges fi, real crashing lawr, so no way o hwnna'n mynd i ddigwydd wedyn. So, o'n i wedi bach yn stuck achos o'n i ddim yn hollol, hollol siŵr beth i wneud. Ond ar ôl tygau, o, ges i i admito i'r er, er ysbyty achos um, o'n nhw'n meddwl meningitis o stwff arno fi. O'n i gorwedd yn yr ysbyty, a mae'n rhaid i wedi, o'n i yn bach yn swp sal ar y pryd ni. A ni'n gorwedd fyna, a ni'n edrych ar y nurses, a wrth gwrs, oedd mae ham yn, yn nyrs ar y wod hefyd, yn fe, ar y wod y plant, a wedyn o'n i'n gorwedd na, A beth oedd falle jyst i fi, fel un o'r light bulb moments ma fi'n credu, wedi cael y nwy'n lan falle o ran brwydro yn erbyn rhywbeth, yeah. achos o'n i jyst ddim diddordeb, o'n i ddim eisiau neud e. A fe jyst rhywbeth, mae fe'n ma fe deimlad hynod o od i fi trial ei gliro fe i'r hwy'n, ond oedd e jyst yn rhywbeth mewnol a fe 'na gyd. Waw. A a a that was it wedyn. So es i neud lefel A fi on' o'dd dim angen neud lefel A ar yr amser 'ny fi'n fewn i frisio. Ie. So Copthorne School of Nursing o'n i wedi yy wedi ceisio amdano a wedyn off a fi wedyn yn un deg wyth oed i i neud nyrsio plant. Duw duw. Yn ble wedyn? Wel eto, mae fe'n gomic achos mae pethe 'di newid yn y nawdege rhoi, so pan wnes i ceisio oedd e i Copland School of Nursing oedd hwnna'n yn Shrewsbury okay. a wedyn erbyn i fi ddechrau wedyn oedd, oedd lot o'r Schools of Nursing wedi dod i ben neu nhw wedi cael ei mm. tynnu fewn i brifysgolion mm. yn y fe. Mm. So pam nes i actually dechrau wedyn, uh, Staffordshire University oedd e,

blentyn bach oedd mami'n gweud 'se Amanda'n gofyn i unrhyw un yn gofyn i Amanda beth ti moyn fod amser ti'n tyfu lan oedd hi wastad yn gweud nyrs o plant 'na gyd oedd hi moyn nyrs o plant trwy'r amser a oedd mami wastad yn gweud 'se ti'n gweld plentyn oedd y bach yn llai na ti o ti'n tra codi nhw lan trwy'r amser o ti moyn cwtio nhw o ti moyn magu nhw a ti'n gwybod beth golles i ddim o'na o gwbl trwy trwy tyfu lan. Mae'n neis. Es i'r ysgol, es i i'r chweched, oedd, fel ti, oedd ddim eisiau lefel A arna i prynu. Ond fe nes i flwyddyn yn y chweched, a'r unig rheswm nes i'r flwyddyn A yn y chweched, achos o'n i ddim digon hen i fy' mewn i nyrsio, oedd rhaid ti fod yn ddeunaw ar y pryd. So 'na be nes i ar ôl wneud blwyddyn yn yym chweched, es i weithio mewn cartre'r henoed. yn Blaendyffryn ger Horeb Llandysul, a weithiais i fyny am bron dwy flynedd wedyn um, fel gofalwraig a joio mas draw a dysgu siwt gwmynt wrtho nhw, ti'n modd? A mi mewn wedyn yn nyrsio plant, so mae'n gefndir i o hyfforddi fel nyrs ym Mronglais a dy fam, fi'n cofio dy fam yn dda, Angharad, ac a meddwl nes i bod i enwi ti ar ôl Angharad well, fod, achos ar fod y plant o'n i'n gweithio arno. So, ie, yeah, mae fe'n atgofion y tair o'n ni, rhesymau pan mae'r tair o'n ni wedi mynd mewn am nyrso, mm. yn hollol wahanol. So i Bronglais nes di ceisio hwnna, neu oedd ti mewn prifysgol? Na, o'n i di, um, o'n i di linko lan gyda Prifysgol Abertawe. Um, ond wedyn o'n i moyn neud lleoliadau fi gyd yn bronglais, achos o'n i'n byw yn Castell Newy, a fel pan i ti'n neud hyfforddi nyrsio plant, mae rhaid ti gael y profiad na'n bobman, achos oedd e ddim gymaint yn y gymuned um, nyrsio plant a beth yw e, beth yw e nawr. So fi'n cofio neud lleoliadau, o'n i'n bronglais, o'n i ar ward Cilgeran yn Glangwili, a na ble ges i swydd cyntaf fi wedyn pan um, Nes i cofrestru fel nyrs a wedyn nes i'r lleoliadau yn Treforys hefyd a yn Sgybw, Special Care Baby Unit yn Singleton. Um, BSc yn A&E yn Morriston, ond hefyd, pan o ti'n hyfforddi um, pryd ni, fi'n swno fel sy'n ni'n ôl yn rhyw hen fenyw yn, yn ei 80au. Um, ond o ti'n goffo neud popeth, o ti'n goffo neud lleoliade um, anable dysgu, o ti'n goffo neud lleoliade iechyd meddwl, a fi'n cofio prynu oedd gyda ti um, ward a sbyty North Road fan hyn yn Aberystwyth yn yse, a fi'n cofio na le nes i lleoliad um, iechyd meddwl fi ar y pryd, a fi'n gweud, fi wastad yn gweud nawr, fi'n siŵr o'n nhw'n clywed pe lunie fi'n cnoco, achos o'n i, o'n i, o'n i llawn twll yn meddwl bod fi real mas o comfort zone fi'n mynd mewn i rhywbeth fel la. I chi, i chi, un o'ch chi wedi cael lleoliad fel la? Wel, i chi'ch dwy wedi bod gyda plant dyn, yn dych chi? Well, Ond nes yeah.
i ddim da plant, nes nes i um, Ymwelydd iechyd. Ah, oce. Okay.
Hynny'n hyfforddiant ymwelydd iechyd. So, oedd na... Oh, fi credu, fe registrys i fel nyrs yn 1985, falle, fi'n credu. O'n i'n ddeg. Um, achos...
O'n i'n ddeg.
Ti'n dweud dim. Achos fi wastad cymlethu popeth. Ges i brec bach yn canol y, y treno fi. Right. Um, a, a, a doth y ferchen na am biti. So, um, yeah, a wedyn, so sawl blwyddyn ar ôl ni wedyn, den, yn 1992 wedyn, nes i wneud hyfforddiant fel um, O, ymwelydd iechyd. Ymwelydd iechyd. So na pryd des i gyda so plant. So nes ti ddim plant yn hyfryd? Na, dim plant, na.
na nes ti Project 2000 de? Do. Do, achos Project 2000 yeah. nes i, a mae rhai fi weid, er bod hwnna wedi benni blynydde yn ôl, oedd hwnna i fi de, o'n i'n meddwl bod yn hyfforddiant da, achos am y deunaw mis cynta, o'n nhw'n galw fe'n Common Foundation. O, na ti, a ti'n goffa neu popeth. Popeth, so yeah.
er mae nyrsio plant o'n i wedi mynd fewn iddo, yeah. gorau yn y deunaw mis cynta na, ti'n gorau wneud oedolion, y ti'n ei medical, surgical, mental health, um, anghenion arbennig, yeah, yeah, yeah. ysgolion, yeah. nursing homes, pa bynnag um, le oedd, y, oedd nyrsio yn bodoli, pa bynnag oedran, pa bynnag uh, oedd y ffocws, oedd rhaid bod oh, ni'n cael lleoliadau yna. Right, right. A wedyn oedd hwnna wedyn, a ti, a ti just yn constantly mynd rownd y lleoliadau yma gyd, oedd un yn yeah. benni, wedyn oedd ti'n cael fel bloc o theori, wedyn oedd ti'n ôl mas o hyd. Yeah. A oedd e tipyn bach o sink or swim, yn efe, efo, efo P2K o'n nhw'n galw fe. Ond oedd e yn rhoi profiad da ti, achos o'n i'n gweld pob peth. Ie, ie. A mae rai fi wedi, fel, fel hogyn ffarm, 18 oed, yn mynd off am y tro cyntaf erioed, yn mynd i placement, yn enwedig fel ti'n gweud, yeah. rhywbeth oedd ddim o cefndir fi, yeah. oedd plant o'n is yn ei hefyd, yeah. oedd mynd i rhai o'n nhw, ie. Yeah. Ond Fi'n cofio un tro o'n i'n iste capac yn methu mynd fewn i'r ysbyty. Oh. Um, achos o'n i yn Shrewsbury. A wedyn y security guard yn dod i noco ar y drws. Oh, Ond oedd e eto yn profiad gret achos o'n i wedi gwneud e. Ond ar yr ôl yr deunaw mis cyntaf, o ti'n mynd fewn i beth o'n nhw'n galw yn branch program ti yeah, wedyn. Yeah, a na le o'n i'n neud... O ti'n arbenigo am y deunaw. Na le o'n i'n neud y plant wedyn. So o'n i'n neud ymwelydd iechyd, yeah. nyrsio ysgol, pethe fel y CCN community children's nursing a a oherwydd wedyn bod ti ddim yn gallu neud um, nyrsio plant i gyd mewn un lle, oedd y disgwyliad bod ti'n symud o gwmpas. Oedd, oedd. So efo fi eto, ni'n gweithio yn Telford, ni'n gweithio yn Shrewsbury, o'n i'n gweithio yn y Gobowen yn fyna, es i lan i ôl dy hei, o'n i'n Llundain yn Great Ormond Street. Mae'n rhaid i T'mod y... ti... ti'n siarad ambyti Ie, rhaid i ti gymryd tipyn bach. na be wnes i ymgeisio am un o swyddi cynta fi. O es i dwli arno fe. Yym nes i ymgeisio achos pan o'n i'n yym cofrestru o' ti ddim yn cael swydd parhaol prynu o' ti'n gorfod ymgeisio am rhywle yeah. a ti'n cael contract o 6 mis neu 12 mis mm. so blwyddyn ar y tro a fi'n cofio pan nes i cofrestru nath Bronglais cynnig 6 mis i fi a nath Glangwili gynnig blwyddyn i fi so gymeres i'r blwyddyn 'na a wedyn o fewn yr chwech wythnos cynta o fi'n dachre 'na fel nyrs cyfrestredig ges i cyfweliad am swydd parhaol 'na so within um, within yr, yr amser cynta 'na. Ie, yeah, Ie, so amser da. Ond di, mae fe'n ddiddorol. Rhannu Ie, yn hollol. A fi'n siŵr lle ni sgwrsio am byti hyn, yeah. am oriau maith y gwahaniaeth. Mae fe gyd wedi newid, ti'n dyn ni nawr yn gweithio fan hyn yn union y prifysgol yn hyffordd i nyrsys, a mae'r cwrs nawr wedi newid. Ond mae rhai mwy, fi yn edrych nôl falle ar cwrs nes i a meddwl, O'n i, o'n i ddim yn lyco fe, achos o'n i o ran un hanner, achos o'n i'n hiraethig. eistedd yr adre, ond ar y llaw arall, oedd e'n cwrs gret. Oedd y cwrs i hunan yn gret, achos yeah. oedd e wedi rhoi siwg gymaint o brofiadau, a ti'n teithio o gwmpas, a wyt ti'n sefyll at y dwy droed dy hunan, a allwch neb beth mynd am hwnna wrth o'n sydd yn rhywbeth rili gwerthfawr i fi. O, fi'n edrych mlaen i siarad eto. Ie, yeah, diolch yn fawr i chi yeah, ladies. Diolch am gwrdd â fi a edrychwn i mlaen i gwrdd yn fi am to. Grêt. Hwyl.